מיטוואך טז סיוון תשע"ח, איך וויל דא זיך היינט מיט אייך אדורכרעדן א זאך, אין ארץ ישראל ס'איז שוין געווען עטליכע מאל אין עטליכע פלעצער אבער היינט איז עס געפלאצט אין קריית ספר, געפלאצט א מחלוקת, אויף וואס? איבער די שאלה צו מ'זאל אריינלאזן פאליציי אין די שטאט. די שטאט, די פירער פון די שטאט זענען געקומען צו די מסקנא אז אנקען ברירה איז נישט, און אין די נעכט טוט זיך דארטן זאכן וואס מען קען נישט, און דער פאקט אז די שטאט האט נישט קיין פאליציי נוצט מען אויס פאר אקציעס און זאכן וואס צום סוף איז נישט געזונט. וואס אין דעם איז כולי עלמא דפליגי אז ס'איז א האט א שטיקל פראבלעם, און דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז דא אזעלכע וואס ווילן אז מ'זאל מאכן פאליציי איינמאל פאר אלעמאל, און פשוט אזוי ווי, גיט א קוק, איך זאג אז אין אמעריקע. איז דא סעקיוריטי, מען באשטעלט סעקיוריטי און באצאלט זיי, פשוט ארומפארן ארום און ארום א גאנצע נאכט ארום די הייזער, איר ווייסט וויפיל דא לעבן מיין שול, די הייזער די גרויסע הייזער ארום און ארום, צאלט סעקיוריטי, האבן מיר דארט נישט דא א פיר און צוואנציג שעה מיט לעס, ביינאכט נאך מער, פארן זיי ארום און ארום און ארום און ארום, מען הערט נישט אויף. מען דארף דאס האבן, סעקיוריטי דארף מען האבן, איז אין קריית ספר די שטאט באשלאסן מיט מאכן די די סארט פאליציי, נו, זענען די מחבלים, ס'איז די די איד'ס'ניקעס, אוי האב איך עס חברה, ארויס מיט א ווייצעקו, מיר ווילן נישט בשום אופן. וואס איז אויב מיר זענען נישט קענען מאכן קיין טעראר ביינאכט, זיי מאכן זיי טעראר ביינאכט, קיינער זעט נישט, און יעצט אז ס'איז קיין פאליציי מען זאל זיי כאפן איז נישט גוט פאר זיי, אבער וואס איך זיך וואונדערן די רב פון שטאט האט זיך געשטעלט פאר זיי, יא די רב איז זיך גאר א שונא, ער פון די איר ווייסט דאך די ליטווישע האבן מחבלים און שונאים, די מחבלים זענען די איצטיקעס די חברה פון די אויערבאך'ס חברה, און די שונאים זענען פון די שטיינמאן'ס חברה פון די פון דעם צד. און ער קעסט אבער סאגאר פון די סאלים אין דעם מילן זיך אוועקגעשטעלט פאר זיי פארוואס ווייל ער האט מורא אז די די די סעקיורעטי וואס די פאליציי זאל זיך אנדרייען זיך צו כאפן צו די צום קלענערן קלאס איר ווייסט דאך ביינאכט דרייען זיך בחורים מיט אנדערע מיט זיך אויף די גאסן און ער האט מורא אז די חברותא וועט נישט זיין קיין גוטע, ס'איז א נקודה, אבער איך וויל פרעגן אן אנדער פראגע, מעג מען לעבן אין א שטאט אן פאליציי? מעג מען לעבן בכלל אין א מדינה צו אין א פלאץ אן אימת המלכות? ווילן מיר טאקע לעבן אין הפקרות? איך פרעג אייך, ווען איר זאלט גיין וואוינען אין א פלאץ וואס איר ווייסט אז דארטן איז הפקרות, נישט קיין פאליציי, גארנישט, מען קען טון וואס מען וויל, וועט איר שלאפן ביינאכט? צו איר אליין וועט גיין באשטעלן סעקיוריטי ארום און ארום דארטן אכטונג געבן? וואס איז דער פשט גיין א מלחמה אויף אזא זאך? אן פאליציי אן עפעס אן שמירה האלט ער עס איז אויסגעהאלטן ס'איז גוט ס'איז געזונט וואס נאר נאכדעם וואס וועלן חלילה זיין דארטן יענע אסונות וואס כ'האב דערהויבן שוין זאל אפ ס'קען דאך זיין טראגעדיעס אויף טראגעדיעס איך דערהויב שוין זאל אפהיטן נאר נאכדעם וואס דאס וועט געשען דאן העט מען זאגן יא מ'מוז מ'מוז מ'מוז מ'מוז דאס האבן. מיר דארפן זיין קלוג איידער חלילה צו געשען. איך זאג נאכאמאל, ס'איז דא שיקולים אהער אהער אהער אהער אהער אהער, האט א גרויסע שטאט אן שמירה, אן ערנסטע שמירה, מען זאל האבן א סמכות פון פון פון א פאליציי, דאס איז א סכנה, יא ס'איז א גרויסע סכנה. איך זאג ווייטער, וויבאלד איר זעט דאך דארטן, דער רוב איז קעגן דעם, דעריבער וויל איך זיך נישט, וויל איך זיך דא נישט מישן צופיל אין דעם ענין צו יא צו ניין, על אף וואס איך האב מיין דעה וואס דארף יא זיין וואס דארף נישט זיין דא, אבער וויבאלד ס'איז א מחלוקת דארטן צווישן רבנים און צווישן ציבור, איך וויל אייך זאגן, איר זעט איין ביינאכט איז געווען דארטן אן הפגנה, יא? האבן זיך געשטעלט א ציבור פון די וואס ווילן דאס יא, און געפירט הפגנה קעגן זיי, געשריגן מי דארף דאס מי דארף דאס. ס'דא פרויען וואס זאגן אז דארטן איז אסאך קנאה פאר א מיידל פון א פרוי צו גיין ביינאכט נאך זיבן אכט אזייגער ביינאכט, איז פשוט סכנת סכנה צו גיין אויפן גאס. אנדערע אזעלכע זאכן וואס איז פשוט א סכנה איז, ווער זאגט אז ס'איז גוט? ווער זאגט אז ס'איז גוט? יא, איך ווייס אז איר זענט בני ברק, אפילו וואס בני ברק אליין האט דאך נישט געהאט קיין פאליציי, אבער די פאליציי פון רמת גן האט געמאכט די ארבעט. די פאליציי ארום, זיי פלעגן אריינפארן, זיי מאכן טו די די סארט ארבעט, אז מ'דארף פאליציי, רופט מען זיי, קומען זיי אריין. אין קריית יואל איז דאס נישט שייך, ווייל ס'איז ווייזט אויס ווייט. די שטאט האט נאר באשלאסן אז זיי דארפן דאס אזוי. ווידער, כ'לאז דער טעמע פאר אייך. איך פרעג אייך, וואס איז די ריכטיגע וועג? ווילט איר טאקע לעבן אין א פלאץ אן פאליציי, אן שמירה, מען זאל זיין הפקר? צו מען דארף יא האבן עפעס א שמירה, עפעס א זאך עס זאל קיין הפקר נישט זיין? א גוטן אווענט.